taknak van chim ka duh i pahnihnak ka kal lai ka hi ka holh rang caah khan saupi ka la lem lai lo nain bia kha khatin ngai ko lai pahnihnak ah CNO CNDF nih remdaihnak min thut dingin min ong hlai a party pawl he ceihmainak an ngaihmi kong he pe tlai in tu jing kanmah lai zuet tu jing tiangah ka donmi ah ralrin awk ngai a haumi cu Kawlrawn ah a ummi CNDF ralkap minung sawmli in sawmnga kar kha atu laitlak an rung kai an rung kai tikah zei an tu lai kan hngal lo asinain kanmah lei nih cun hmun khat ral kan tu lai cu welcome an si sihmanhsehlaw zei bantuk tactic an hman lai kan hngal lo Kawlrawn lei a ummi CNDF hi Pu No Than Kap le a naule nih ṭhithruai deuhmi an si caah hi a rong kaimi hna hi kanmah kan ṭhingcho neme hualngo ramri le ṭio hrawnghrang dirhmun ah Kawl ralhrang hmun khat zong an ra kho i asiloah ri le ṭio pang i a ummi CND a phe i fon in ralhra zong an tu kho sehmanhsehlaw mah kha kha ralring tein zoh an si kan mipi zong nih kan hngalh dingmi cu CNO CNDF he pumpak kan huan hna lo sihmanhsehlaw ralhra he an i chawnh tikah ralkap an si tikah BGF bantukin ZRA bantukin an cang lai maw ti kha phan um ca khan kan mipi vialte nih tuzan caan van theih ding ka duhmi cu atu dirhmun ah kha a rong kaimi minung hna kha kan ral bantuk i an si i hriam he hrei he kut zo a si te sual si ahcun mah le mah i kah ti a cang te lai lo ti tu kha rak kan theihpiak cio i Kawl ralhrang an tuk i an doh a si i hmunkhat kan tan si cun mah ka kha kan lungrualnak cu si ko. Kha a si lo i taphat tate an nun i ZRA bantukin an kan zuan hnawh ve si si cun u le nau pa le fa timi bantuk kha u le nau cungah kut nan zo timi kha um te hla seh timi te kha atu te hin remind bantukin van chimcia kan duh hna zeicahtiah kan ram chungah minung som thum hrawng som li hrawng an um i som li som an rong kai cha khan zei bantuk policy an rong kai kan hngalh lo cha khati kha mipi nih thil a chuak te tikah khan aw tiah van ruah in van i fian ding te kha van theih tatan ha kan duh hna pahnih nak se i a pathum nak cu tu pawl le van hal mi te kha van in leh lai e ka theih tawk ka theih tawk ti lem cu thil sining la kan he chon ve dana i keimah hi ka hinsor cu Hakha ka si ti ning lo ka palh lai lo ka nu Hakha ka chung ka, ka pu le hi chuncung an si ka i ka pa le si cang an si caah thantlang peng le Hakha peng ka si keimah hi khoika lei dirhmun cu ka dir zongah CDF le CNA kongah a khermi ka si lo miphun pakhat ah ka dir ca a chin huam ka sual sang timi tu kha pa van chim ta ka duh a ruang cu ka bia kha a hlei ning ka ti sual lai ha ka fa zong ka si thantlang fa zong ka si khual hrin tlang ah ka chuak a chuakmi nung ka si i kumpi kum khat a cheu chung hi online ka thut hi a tlawm lo asinain khurkhua ka ruah ve mi um mah cu cu Mah miphun chungah rian a ṭuanmi cungah kan a kan kapmi a kan dodalmi an si lomi cungah hin soiselnak biachim zong kai tim lo i Hakha CDF sin zongah tlang ka au ka ṭhu than tlang sin zong ka ṭhu i Mara sin zong ka ṭhu a ka sawm sin ka ṭhu ka ti khawh tong bia ka chim ve le nai hrawng ci kua hi zei ruang ah dah atu na van hal mi van lut lai i a liam tian hi ni ah khan online pakhat ah bia kan thai cutin khatin ral tuknak kong ah CNA cu som nga zakhat pei si ko cu CD a pei zali zanga kan si cu okay cuti van ti ah ma kha ral tuknak hak fala min kle mi ka ral tuknak kha zakhat chung a som ku le pakua he kan ngal a chung kan chol chang cha khan a hau phoi hi da ai tho a hau phoi da ai tho lo i zei bantuk da an chol chang timi kha kan i fiang dih nan chim kha kan tim lo ma kha kha a ruang cu Chinland Council CC tangah a timi tu kan dir ta kan holh bal lo nain zei ruangah dah nai rong chi ku atu bantukin den kan ton timi hi ruang ngai hau i mah hi zawn tikah van thim lai tikah hin a poi pang ngai mi lo nain mipi nan van theih fian ve ding mi cu zan hnih chung an biachim ka ngaih i zan khatnak kha cu khawngsil ah ai tel mi sawh sawh nih a chim ca khan le awk khi a hau lem lo a ruang cu a lungchuah a chim ti khawh a si ni zan bia ra rih mi cu zeitik hmanh ah CNF CNA hi tak ngun khat an kan fon kho lai lo to hlan hi adi hlan chung pauh cu CDF tiin kan dir hau ko timi um ri cun khua le peng le tlang khrifabu beruahnak ah an chim ri cui ka chim duhmi ka char duhmi cu an thinlung tak avasi pek silo pek ah miphun pakhat huapin ja lungrual tein kan i fun tom lai ta mun khata kan i fun kho ri lo nain kan i fun te lai timi hmanh an kan a chuah lo zei ruang dah kan i fun tom kho lai lo timi an aupi lengmang mu mah nih a sawh duhmi cu kum nga chung ah kan ni cu ralkap kan si lo CDF kan si caah ralkap full in kan si lo i training zong kan kai lo i ram hi a van i thleng lai i siang kan kai ṭhan lai an timi pi hi cu kum nga a kal cang i Mit Aung Hlaing zong nih thimnak a tuah cang i president zong a si cang caah a fail kan ti khawh atu an dir ṭhan i funtom cu chim lo national army chim lo app ah an kan hruai tho cucaah cun hi an bia poin hi ngaih lengmang tikah miphun caah funtomnak a duh lomi cu hnu kan i chit cang hau aho kan si ah keimah ka sia midang ka sia miphun pakhat kan dir a hau rakap kan funtom a hau timi kan pom lo si cun mipi nih mah kha cu zumh ning kan si lo a hau kan si pe kan ṭhawn pe kan der pe ka zei bantuk satang kan va ngai pek university kan va kai zong ah hruaitu kan va si zong ah mah bantuk minung nih funtomnak timi kha kan i funtom kho lai lo timi a ruah bu a kal si si cun miphun ser sim hlah tapi a cimmi a rengh kho la lo cu ca cun atu bantuk i bia kan tonmi le kan ngaihmi hi a sosok a si lo kan miphun kan ruah hau cu ca cun atu ah chinlen chin ram ca CP cu a dih cang. CPU CPN um i funtom thluahmahnak lam kan kawl lio ah atu bantuk kanmah chung lila kanmah kan lai hritlai kanmah kan thi kan sa nih ziah kan pale cu an derthawmnak a um caan um lai an thawn am caan kan hngalh cio ko cu Zeiruang ah dah pumpak platform in na Facebook in na online na duh chung thua hna na duhmi paoh ti hna a poi lo. Asinain peng le tlang huap in tlangaunak a simi media i lak riangmang in miphun ca a dirmi National Army timi kha mual phothang chiat timi avei khat lawng si lo i an hruaitu bik tiang nih a chim tik ahhin lung a nuam lo. Cu ca cun ṭha dek an ruah hau. Zeidah ai tin? Cucaah cun atu bantuk kan tonmi hi kan mipi hna nih kan pa le milung fim nan um lai tampi chimhrin le cawnpiak zong hi kan zuam piak hna u zeicahtiah cun atu bantuk i bia an chimmi kha atu fiang tein ka chim lai mi zei si dia phoih nih bia nan chimmi le mi zei sin e nih bia kan chimmi paoh hi thantlang in rungtlang in ralkap umnak sakhan papo ah an bawi pawl nih hollet an lak riam an ngaih viar an theih dih a ruang cu mah hi infamous an laknak a hrampi bakhat bantuk an i chiah mi si cu caah cun kanmah le kanmah lung i rual lonak kan i funtom khoi lo kan pa le cu an chung sil sining kan theih dih hna cu ca a ngah lo ti rong nan chim mi khi mah le mah i zuar kan si cu cu ca cun hi zawn te falak kan ti cang hau kan kum a tlin lo ruangah maw nai ngai ji kan khel mi le politic kan khel mi hi kan kum kan kun a phak lo pi tiang re rian kan i pek ruangah maw hi kan chim ka thei lo hruaitu pakhat dirmun ni ma hi bia kan chim mi tu hi chu kan i ralrin hau tu ja chun tha ten ruat cheu mi zei peng na tang nan sia kan sia khuan a chuak lo kan um lo peng le tlang ah thu dir lo kan um lo ram ah kan um dih cuca cun atu bantuk bia hi hnu mai lei ahcun mi zei kong zong kan thei ti la si kan thawng ko kan i fun khawh rih lo bia tu ka si funnak lam kan kawl cuahmah lio ah pakhat nih zeitik mah kan i fon kho lai lo ṭawlhan hi a dih tiang hei ti hrawng hrang atu kan dirhmun cun kum hnih kum thum ah a lo tlau ding kan tam tuk kan i hliah te lai cu cun na pu zuam cawh hla ka kuatnak si timi khe kan i fian hau cu kan pi hna atu ah CNF CNA khe kan puitling tuk kan ṭhawng tuk le kan pu le khe an fim tuk le an samar tuk ti khi salo cu ka chim duhmi cu Chin ram dothlennak koko na na ah hin cun upa lungfim khurkhuruat an si caah an palhnak a tampi bu ah kar kan hlang cu ama ko hi kawlram huap pin kan kal ko hi kan khelmi hi independent kan khel lo caah federal democracy caah kan mah lawng cawl awk tha lo kawlram huap in a cawl caah hin kan dirhmun kan fian a hau ti lengmang ka si ko pastor hmanh nih Khrihfabu a hruainak ah ertaunak um ko cu phung si cu cu ca cun hi nu hma lei to cun zei ho kan si ah mizei si te phu kan si zongah si le kan si zongah atu bantukin bochanmi rinchanmi kan ralkap diet tiang maw si et cin tiang nih maw phu pakhat huatnak le derthawmnak le santlaih lonak chim hi cu kan i hrial hau atu tiang ah ka palh lo a si sia cun CNA kan ralkap chung hin kan CF in siseh kan VCF in siseh kan tet maha mu ni hin CDF an dai thlang ah an sual an pal an ma an derthawm ti hi an ka an zai cu um lai nain online chung ah media thut riangmang an chim in an thei lai lo chim ngam mo Khi tar hrawng hrang nih tlawmpal a phohpi khi a chimmi cu um men lai nain kan ralkap chung nana cun hi bia chuak lai lo. Cu cu si cu cu cun mi zei pengtlang kan si zongah zeibantuk hruaitu kan si zongah lungfim deuh a hau. Atu bantuk kan dirhmun hi kan ralrin lo si ahcun information kha ralhrang si kan pek zungzal ka si ko. kan dirhmun zong kan chim kan phuan dih kan ṭih ning le kan ral chiat ning le daruan pakhat pahnih kong hmanh ah kan ṭih tuk kan zei tuk he kan chim tikah khin ralhrang ca cun teinak zakhat cung sawmriat khat hmak an lak cang ko cu ca cun tuzan caan ah fah no te ka chim a ruang kum khat a cheu chung hi zeitik hmanh ah a hau anan der thawm kan der thawm kan ṭhawn kan kan palh kan hman kong hi ka hrial peng mi si nain a za cang ka ti caah atu bantukin nai hrawng ci ku ah a pe pe nan kan phomh tikah hin zeidah nan duhnak a si ti zong kha van chim ku duh i adang kha cu sau ka pe lo i koi cung nan pe te se cun palinak ah ramleng hrawnghrang nih Thantlang a sia khoika sia lu ṭha ding a si ko tiah laarang ngai in ca hi nan thlah nan zei a ho paoh nih nan chim le olnak cun miphun dothlennak ah thawh duh hleng lo pek duh hleng lo khin a hlan lio NLD ṭanh tuk hrohra minung nih khan het chet Thantlang cu kan luh ding si cang ko kan sung cang ko nan ti a ṭha Thantlang lu hi nanmah tu nih kan duh dih CNA nih zeitik man ah Thantlang lut thlau tikah khan an chim lo hi kan kalpi ning hi kan kan dir lo a sung kan khan lo caah thil a cang kho mi tampi rih caah nan mah nawl nan duh lut hlau ti si ko cu caah cun atu a chim a khuang mi pawl kha ram leng mi kha i thawh u law thantlang ah van lut u law kan in zulh hna lai cun nan hnung te khan nan mah nan lut hmasa si cun keimah kut an kaan zulh ko hna lai nain nan lut hmasa ngam tung lo i online cung catial hrang hrang in min tak tuan kha tim hlah u nan lut ngam phit lomi kha mi ka lut thil hna hlah u cu ca cun a khan nan siami nak cha khan thantlang CDF te kha nan tan sia cun phaisa te ka tho la chom ko hna u kha ka si ko cu tu ca cun kan sung cang e zeidak kan tu e kum nga chung e hi kan tei lo nan ti ya kan tei khelai nan pek lo chu te phaisa nan thawh tung lo nan thawh lo bu pin kan tei lo te ti cu tho ca kan thawh cio lai kan tei lai cu kan i timkin kan lai cu te asilo i online chung i thachiatnak le lu ding cang ser ding cang nan ngol hau ti rong ra nan au mi kha nan mah tlung ma sau lo thantlang ah i hmun khuar ma sau lo kan in zulh hna lai i hmun khatia kan kal hna lai cu khakha ramthumnak ummi kir ṭhan a duhmi le headset ti tha a pemi nih khan rak hngal u ti te kha plin ah van chim ka duh i ka dongh cang lai i tampi chim kha a saupa ca i atu ah hot a kan tlaitu pu pawl kha atu na van chim lo hmanh ah hla van sak dih a si zongah pakhat te biahal ta kan duhmi cu nangmah hi hot lawng hin a tlai zungzal i na ruahnak na feeling na hmuhning na ning na kan chim ve bal lo cu caah cun atu ah na hmuhning na ning kawlram chung huap a si lo hmanh ah kanmah chinram huap zong in keih khi vialte an tuahmi cungah siseh CNA an si pek, CDF an si pek, kan an hngahmi vialte cungah siseh, kan dothlen ah mipi ca khi khi defend cu kan si taktak maw or mipi dal khiung rit kan si cang. Nangmah nih na hmuh ning, na chawnh ning zong kha van chimh ve ning khan special bakin tu zan ka van in record i mah hi cu pel lo te kan chimh ve hau. Timi te kha van chim ka duh i hla an sak di amaw nangmah nih acan arem na ti tik po kha kha van ten te timi te kha van chim ka duh kan mipi vialte hna kei hi cu ka chim ti lem lai lo biahalnak i a um sual si ka chim lai sna belten atu hi biahalnak um ti lo si cun a vai hna bia chim timi ti kha ka hau ti lo timi ti kha mipi sinah ban chim ka du tampi ka lawm siseh kan kut kan van beng ta lai